dibistana sorjina axivin ew ê pirsê me berê em dest programê bikin me minaqaşa viya kiribûn ku kek hejarê şamil berêz kek şamil behsa vê yekê kek fermo kek şamil te çi peyam heye dîwarê de fermo Spas kekê ez ve hemiyan dikin helbet saadekî nîv kême ku em hem derhaka Li ser Kurdên Kafkazê xeber din hem jî mirinên xwe derbarê Kurdistanê pirsgirêka Kurdistanê bêjin ev pir zehmet e. Ez ser Kurdistanê xeber nadim. Tenê çend tişt dixwazim bêjim. Car car ez dînim ziman em Kurdê Kafkazê em hemû Kurdên Kafkazê. Derê

nêzîkbûn li Kurdistanê dibe bê terikandin. Kurdistan ne çar parçe ye. Kurdistan pênc parçe ye. Dîrokî pênc parçe ye. Mesela ne ev e ku niha Kurdistanê Kafkasya de Kurd ne desthilatdar in, Kurd zêde nîn. Ev her deme dîrokî ye. Kurdistana Sor ji Çikas min ez her tim dibêjim. Çikas, Dêrsîm, Qamişlo, Mahabat û Hewlêr Kurdistan e, Kurdistana Kafkazê zêdetir Kurdistan. Em ji vî pozîsyona gerek dikin, nêrine xwe bînin ziman. Yek ji Kurd ji Kafkazê ne. Mesela ev nêrine nêrine şaş her dere ye. Nav Kurda Sovyetê jî, nav Kurda Kafkazê bi xwe jî hene. Xwe jî hene tevayî Kurdistan hene. Ev ji kuraya me ye. Me derheqê Kurdên Kafkazê zêde agahî negihand Kurdistanê. Kurdistanê meselen Kurd nav Kurdistana de pir cî guherandina dîrokê de. Mesela ez bêjim Amed davêjim Amedê, Mêrdinê yan Sivasê Kurd belkê 1500 sal ber 1200 sal ber hatina. Lê Kurdistanê Kafkazê de Kurd 3000 sal jî Yani ev e, gerek bê gotin e, daha e, mesela Kurdistana e, Kafkasî çawa bê çareserkirin bi çekî kek Ramazan goç Şêx Ramazan e, em îro belkê nikarin erdê e, ev erd e, Kurda Kafkasya ji aliyê e, berî dest Azerbaycanê de bû nava Azerbaycanê atome bi filan hezar neh sed û bîst û sê hezar neh sed û bîst û niha paşê Kurd vê der asîmle bûne. Asîmle stikero zorakî jî hebû, bi dîlîcan jî hebûn her neyse asîmlesîona Kurd in Azerbaycana şeş sed sal e berdewam e. Kurd Kurdistana sor hezar neh sed û nodî de hat îşxalkirin ji aliyê Ermeniyan hat îşxalkirin û niha Kurdist erdê Kurdistana sor erdê Kurdistana sor Kurdekî jî jiyan nakin. Ev bindestê Kurdên Ermenistanê ye. Lê Kurdistana Kafkazya ne tena Kurdistana sor e. Sînora Kurdistana Kafkazya ji Kurdistana sor du sê gat mezintir e. Îro Kurdên ku li Ermenistana dijîn elegezê Rayon Araratê, Bêdiyê Sîsyanê, Naxçıvan bigire hemû Kurdistana Kafkasya ye. Kurdistana Kafkasya ya dîrokî ye. Lê vê deri Kurd kêm dicîn. Cî hene Kurd najin. Em gerek diroke xwe wise bizanibûn ku ji bo ji diroke xwe ders derxin. Belke îro firsat tune lê firsat çi be? Welat her tim Li mêjûya de çêdibe serî de dî li mirov de çêdibe paşê mêjûya de çêdibe paşê dibe pratîk. Paşê dibe pratîk ji ber vê ye kî em gerek parçeya pênce bîr nakin û pirsgirêkên parçeya pênce jî bîr nakin. Em Partiya Kurdan re razin in. Em ê gernasên mîletê me, pêşmergeyên qehreman, gerîlaya qehreman pir pir razin in. Vala canê de, jiyane de, biyane de hemû di bo azadiya Kurdistanê danîne. Lê em ez ser partiya xeber nadim, ser Kurdistana xeber nadim. Lê vala me re çi qas feyde ji vala çi qas me re feyde gihîştiye jî a qas zarar gihîştiye. Ba problemên xwe, problemên xwe şexsî, problemên xwe ferdî, problemên xwe rêxistinî xistine nav miletê me. Nav miletê Kurd, nav Kurda Sowetê gurab kirine bira re dijmin. Bav gurê xwe re kirine dijmin. Keçik diya xwe re kirine dijmin. Ev kulturekî bêexlaqî ye. Bi exlagiyê Partiya Kurdistanê ne. Em vê siyasetê qabûl nakin. Ev, ev problemê me ye. Ev problemê me ye. Eger ev e, bêbextî nekirana, me pirsgirêka xwe asimilasyonê ji filan jî hesantir bikira, hel bikira. Bi rastî jî problemê me esasî ez ser Kurdistana sor binêjim baş e. Problemê asîmîlasê derbas bibim Kurdistanê sor, Kurdistana gavxwazê welatê me ye. Amed, Kamuşlo, ê Mahabat çi qas welatê me ye, Laçin, Xelwece û Baslice a qas welatê me ye. Heqê me heye, heta heta ye heqê me. heta hetayê hezar şavşûn de jî heqê me heye ev erd Kurdistan e. Kurdistan e bila Azerî bigire, bila Êrmenî bigire ev ne xeme me ye. Xeme me çunke ev heqê me ev erdê me ye. Em îro ez nikarim kurê min kizê min me tiştê bike. Ev çawa Şêx Seyîd, Seyîd Riza gotibûn ku vesiyet kiribûn ku Ew ê me nislê me întiqamê me bihîstine. Eger em ev tiştê nikarin nislê me, neviyên me, neviyên me bi serfirazî erdê Kurdistana Kafkazya de bijîn em bawer in vê tiştê. Mesela Kurdistana Sor ev e em ji Kurdistaniyan alîkari dixwazin. Em ji Kurdistaniyan çi dixwazin? Her çar parça Kurdistanê Di bo parçaya pênca em çi dixwazin? Em dixwazin ku bana me ra meneve alîkar bibin, madî na. Meneve alîkar bibin. Derheqa Kurdên Kafkasê zêde bînîvîsin. Me tehrîk bikin, ji me pirs bikin, ê konferanse çêkin. Ev mesele xeber din, programê programê televizyonê çêkin. Televizyonê çêkin. Usa, usa

Kî em gerê hez bikin kî hez nakin em hemî hez dikin. Em bana baş dizanin. Vê derî em alîkarî bikin em pirsînê pirsînê xwe xwe vê derî hindurî çareser bikin. Em çi kazin bi hêz bibin li Kafkazya Sovyetîstanê heqas em dikarin alîkarî Kurdistanê bikin. Belê. Mamosta Ejar wek pirsek jî hatiye gelo sebebên têkçûna Kurdistana sor ya bingehîn çi bû gelo? Ev ev pirse hava û her kes dizane me pir cara ana gotine sedem ev cûr becûr e. Dê sedem ev sereke Türk. Sedem ev sereke Türkiye. Ev girêdayî zanî ki 25 şana Şex Seyid rabû serildana Araratê falan. Valla û vê demî navbeyna navbeyna Rûsya lêlin û Atatürkê peymanê stratejîk çêbû lêlin xas Tirkiye bike sosyalist dewleteke sosyalist yan jî dewleteke birêye sosyalist biçe Atatürk lêlin xapand lê stoke her kes cuda hebû Yanî Kurdistana xwe qurban qurbanî qurbanê qurbanê têkilî peywendiyê Tirkiye û Rûsye bê exlaqî. Temel sedem temel sedem ed sedem em cûrbecûr heye em dikarin heta sibê xeber bidin. Dera qeba sedem e sedemê serekeyî. yekemin Tirkiye ye. Tirkiye xwest ku ev Kurdistana şor holê raba çunki ev bibe bûbiye nimûne mîrakekî ji bo hemû parçeyên Kurdistana ji bo vê Tirkiye tirsiya ji ber vê yekî pir tavîz da pir êş ser Rûsye kir yani lê ji ber nav Rûsya û Tirkiye çêbû û Kurdistana şor kirin gurban. Kekajar spas dikim 25 deqê me maye em ê baş bixwazin bikar bînin mamoste Kinyas behs kir ku dibistan hene û xwendin û tiştê ew ew gele gelek mihîm e ji bo bihêzkirina ziman û his û bîrê netewî lê gelo di warê tu wek rojnamevanê yanê pêdiviya Kurdên Kafkasyê ya Sovyeta berê çi ne di warê Lê ragihandinê de ku kar bi televîzyonên me. Nîşan da ku mamoste nîşan da ku na mesele online dijital pir girîng e. Belê di Kirdistanê heye mektebekî kî derî mesela Kazaxistanê henê çend mekteb ev têrê nake. Ev têrê nake em cuda cuda ne Şêx Ramazan got du probleme ev ê seri de tiştekî bêjim. Du probleme sereke Kurdên Sûrî. Yek, problemê territorial, territorial em gerek ser erdê xwe de hakim bibin. Problemê me ya sereke ev. Problemê duyem, eger miveq qet ev Kurdistana soru ji me dûr e, em ji Kurdistanê Qafqasya dûr in miveq qet, vadayê em dikarin li Rûsyê verin gelê. Ev ji stratejiyek e. Şêx Ramazan vana mijûl dibin, federasyona me mijûl dibin. Em em nizanin çi qas ser bikevin. Em dikarin ser nakevin jî. Lê em digirin, em şîr dixwazin. Heqa xwe dixwazin, em hûrka xwe dixwazin. Em kengê Kurdistan, ne sor Kurdistana Kafkas hezar û heşt sed û yekê de û hezar heşt sed û bîst û sêzdeh û hezar heşt sed û bîst û heşta de Peymana Turkmençe Gulistan ket bin desthilatiyê Rûsya, em bi erde xwe ve ketin. Em nehatin Rûsya. Rûsya erdê me zebt kir. Zebt kir, em jî ser vê erdê bûn, em bûn em bûn tebaeyê Rûsya, împeratorê Rûsya. Ev erdê me bû. Rûsya mecbûr e pirsgirêkê me çareser bike. Rastî. Çim kas em dikarin bigihîjin vê armancê ez nizanim wê hevildanê me gerek hebe ez vê derê gazi dangekî dikim hemû kurdê hemû partiyên kurdan ku bin lepên xwe pir kurdê me xayî dikin bana îmkan nakin nadin ku bana fikirê xwe serbest ez bangewazî hemû partiyên kurdan Pirsgirêkê asteng nabê me. Kuştek nabê. Alîkarî nakin jî. Asteng asteng jî nakin. Dûjminti nakin nav mîletê me de. Em dixwazin pirsgirêka xwe çareser bikin. Em dixwazin mîleta xwe bînin gel. Em dixwazin asîmîlasyona bidin sekinandin. Em dixwazin ku Kurdistanê mezin re alîkar bibin. Îmkan bidin. Ji kerema xwe re. Peleya xwe ji me biqetin. Belê. Zor spas. Piştgirêkê me ya kemî ne me. Piştgirêkê me duyem e, mekteb e. Mekteb online. Em vek e, Federasyonê Kurdên Sovyetê. Em em ez xwe jî ez jî bêde cêk biçûk digirim. Ez xwe serê de yönet debeveriyê me rexne dikim. Ez xwe serê de. Em heta niha gerek ev jî berpisyarê xwe ser xwe min hilda min e, ev wezîfeya xwe jî pêk neanî. Em gerek ders online vek. Dersen online em dikarin bigihîjin Sûbîrya ji Azerbaycan jî Ermenistan jî. Îro şûnda em gerek faaliyetê user bimeşînin. Em vê gundê de mekteb vekîn. Ez mesela Garya Çukurîçê me ez niha vê der Krasnodarê em ê mehek şûnda piştî koronavîrûsê em mektebekî vekîn. Ez her hefte du caran hem ders bidim. Ev çareser nîn, çareser nîn. Em gerek dersen online vekin, dersen online dersen online hemû Sovyetê berî dersê bidin. Serî de Kinezê İbrahim profesor hevalan dikir ez vek vek karkerekî amade me. Vê alî de gerek Kurdistanî me re alî kar kirin. Vê alî de partiyên Kurdistanê gerek me re alî alî kar kirin. Hev re pêk ve em parê pêkbînên hêzê me heye aqilê me heye quvvetê me heye û hezkirinê me heye em dikarin vê vezifeyê pêkbînin û em tam nikarin jî asimilasyona bidin seklandin em dikazin pêşî asimilasyona bidin Aşı, vê derskarên xara me re mecbur nakin em slogana xwe bêjin. Pirsgirêkê yekemin sereke pirsgirêkê me eve. Em ji ve zêdetir Kurdistan ez. Em ji ve zêdetir ji hazirin